Jo, ech war, ech hunn d'Oststad-Stammdësch erëm eng Kéier organiséiert an natierlech eis Diskussiounsronn vun leschte Méinden, déi ganz gutt gelaf ass, wou och relativ zahlreich Leit do waren, déi och ganz vill geschafft hunn, ouni elo Eegelung wëllen ze maachen. Vun dohier, ech schaffen och um Rapport, deen ass haut fäerdeg, hat eigentlech wier en haut fäerdeg ze kréien, mee ech stellen e bëssen e puer. Saachen erleedegen, déi mech dovunner ofgehalen hunn.
Ech hunn Standard Konta weidergemaach a Studium Wëlle Mëncher war ech och nach e bësse présent.
Wéi gesäit et mat der Konta aus? Stand? Do ass quasi alles. Agedro. Elo muss ech just nach eng Kéier mat him kucken, fir alles nach eng Kéier duerchzegoen, well mir hunn d'Rechnung, well all eis Gesetzer hu muss sortéiert ginn a verschidde Rechnungen da gefeelt hunn, si hätten een kéinte weiderschaffen. Mä einfach alles kodéiert a elo muss mer nach kucken, ob verschidde Saachen, wou mer geroden hunn, ob déi elo richteg kodéiert sinn, mat Rechnungen hunn.
An da
muss ech dat nach eng Kéier an.

fir net ze soen 85 Säiten Handbuch, déi ech hu missen op all Säit an dueblem Exemplaire paraphéieren, well datt ech bestätegt hunn, datt ech dat gelies hätt, wat ech natierlech net gemaach hunn, mee si hu lo eng Preuve, datt ech zumindest eng Kand drop hat, well op all Säit eng Paraff drop ass. Dann hunn ech eng néng Säite Kontrakt paraphéiert an ënnerschriwwen an nach eng aacht Säiten anert Gedöns. D'Resultat ass awer, datt mer, a jo, do gëtt et eng spannend Geschicht, de lëtzebuergesche Staat ass an Faillite, well de Fong op lëtzebuergescher Säit huet keng Sue méi dran. Dat heescht, ech muss elo waarden, bis de Budget rectifié gestëmmt ass, bis eis Lidd kritt. Also, ech erklären elo esou, Mir kréien Avancë fir dee Projet. Dat heescht, mir kréie vun dem Gesamtmontant. Deen, dee gefërdert gëtt, dat sinn 72.000, nee 76.000 Euro d'Joer, also dat éischt Joer kréie mer 50 Prozent als Avancen iwwerwisen. Vun deenen Avancë sinn awer 50 Prozent vum Stat a 50 Prozent vun der Kommissioun. An déi lëtzebuergesch 50 Prozent, jo, do ass Dëppeneidel am Moment. Dat heescht, mir kréien elo 50 Prozent vu 50 Prozent erëm. Also e Véierel, essentiellement emol esou 19.000 Euro, déi mer direkt kréien. An dann am spéideren Hierscht kréie mer nach eng kéier 19.000 Euro doriwwer.

Do soen ech och dem Gerry Henke e ganz, ganz grousse Merci, well hien huet sech mat där administrativem Fu erëmgeplot. Do wäert hien och elo e puer Saachen dozou ze soen hunn. Dofir waarden ech u sech gären op, datt e zeréckkënnt, da kann en eis do nach Saachen erzielen.
Elo mat eiser Botterstall.

Ëh wat nice Thema.
Ok gutt ma den ech waarden op de Gerry mee an Zwëschenzäit kënne mer vläit an Top 3 iwwergoen an den Andy huet. Jo, voilà, also no der leschter Versammlung ass kloer ginn, dass mer verschidde Schwächten hunn. Bon, dat sinn elo keng neier. Déi gréisste Schwächt ass, dass mer eng schlecht Kommunikatioun intern hunn. A fir deem erëm e bëssen aus de Féiss ze goen oder respektiv fir dat e bëssen ze verbesseren, hunn ech mer Gedanken ëm en Newsletter gemaach, An dofir eng nei App installéiert, also wéi nenns de dat, en neien Tool, wéi Plugin an eisem Mobilik, genau. An dofir wéilt ech elo en Opruff maachen un all gudd Leit. Ech hunn en Newsletter-Pad ageriicht an do ka jiddereen deen Loscht huet dru matzeschaffen, seng Saachen an den Newsletter Pad draschreiwen an dann all Kéiers géint Enn vum Mount huelen ech déi Saachen déi drastinn a setzen déi an meng Newsletter an déi ginn dann un d'Membere verschéckt. Do fiert dann och nach eng Kéier en Opruff dann un d'Bezierker, fir datt se hir hire Kalenner selwer nach eng Kéier pfleegen, well do wäert ech dann och ëmmer erëm nees an de Kalenner kucke goen, wat fir den nächste Mount usteet an do dann d'Saachen raushuelen. Voilà.
Ech wollt der do nach eppes schécken. Et gëtt en Outil dee fir de CiviCRM méi schéin Newsletteren iergendwéi bastelt. En ass an England entwéckelt ginn, en nennt sech Mosaico Template Building. Dee gëtt et elo säit, säit, säit, säit, säit. Deit net all ze laang, ech mengen Februar oder sou. Ech kann der déi mol schécken, du kanns der just ukucken. Déi ass wierklech flott well do automatesch de Versand am Sivi gelogt gëtt. Also ech hunn elo deen heiten geholl well ech dee vu fréier kennen an do hues de wierklech mat 3, 4 Klicken eng flott Newsletter gemaach. Währenddessen fréier beim Civi CRM do war 100.000 Schrëtt an dann hues de mol eng Kéier een net gemaach well s en iwwersinn hues oder d'Säit huet nei gelueden an dann huet en d'Standardastellung do miss iwwerholl an dann hues de verschéckt ouni dat ze realiséieren. Also, wéi gesot, ech fannen et löblech a sinn tool-agnostesch, wa mer et mam CRM, dat ass warscheinlech, ech gräife elo mol einfach eise Workshop vun an zwou Woche vir, mengen ech, datt alles, wat ka gelockt ginn als Aktioun, déi mer mat Membere maachen, à la base eis hëlleft, fir besser ze verstoen, ob mer eis Memberen erreechen oder net. Deementspriechend ass vläicht eng Integratioun besser.

Nee, ech hu gesot, datt ech ënnerschriwwen hunn a wat mer gär kréien. Aktuelle Stand. Elo musse mer just déi Saache sous-traitéieren an de Wien fabrizéieren an hierkréien.

Haut schon esou ausgesin, haut schon esou ausgesin, mee do musse mer einfach e Suivi maachen, deen e bësse méi rigid ass. Ben, an deem Kader wär et gutt, wann s de géifs einfach ee Kont bei der Ville, do si jo genuch Sous-konten, déi souwisou schon op sinn, ee vun deenen, déi nach keng Aktivitéit haten, huelen, a wann do net genuch do sinn, mëss de en neien op, kanns de iwwert d'Web eng Déi direkt maachen.

Gutt.
Wat elo als administrativ Saachen fälleg si beim Ort, Charel, du weess dat. Wat muss mir elo maachen?
Boah, muss fir d'éischt kucken, wou mer déi administrativ Saachen, mir mussen de Comité de pilotage elo e bësse kréien, do ass einfach e puer Leit dran, déi.

Uschwätzen an soen, wéi dat dann, dat wat se elo offiziell do, do mat derbäi sinn. An dann eben kucken, wat muss externaliséiert ginn. An do de also den Offeren ufroen. Mir brauchen bei de gréisseren Ausgaben dräi Offeren, déi dann, wou mer musse kënnen noweisen, wisou mer déi dann geholl hunn. Et muss net ëmmer déi bëllegst sinn, mee et muss awer, dat ass awer e wichtege Krittär. Wann se all géifen ufänken, da muss mer Benevolle fanne fir d'Sprooch, also fir Wierder ze identifizéieren, déi mer brauche fir ze iwwersetzen, an dann och d'Iwwersetzung, dat sinn och Benevoller, déi dat musse maachen. An dann, jo, bon, wat dat extern am meeschten ufält, e bëssen Design, Mock-ups a sou Saachen, an dann eben den Development, dee relativ fix kann ugoen, wa mer Mir hunn jo generell d'Nimm, wat muss gemaach sinn, souguer ier een do de gréissten, et gi se aner Detailer, et kann een do schonn d'Basis developpéieren. Duerch do muss een dann einfach kucken, ween, mat weem een do wëllt zesummeschaffen an déi Devisën ufroen an dann eeben do de Choix maachen.

an datt de Gerry an ech quasi géifen d'Main d'oeuvre zur Verfügung stellen, fir dat Ganzt ze programméieren. Déi Touen, déi mer do vun der Kommissioun festgesat hu, well dat si maximal Touen, déi mer däerfe froe pro Stonn, sinn u sech esouwuel fir de René wéi fir eis ënnert dem übleche Stonnesaz, esou datt dat éischter eng Geschicht ass vun, ech ka mer net virstellen, datt mer déi bëllegste Bier wäerte fannen, wa mer déi um fräie Marché sichen. Falls mer awer ee fannen, deen eis nëmmen 20 Euro d'Stonn kascht, da kann de Gilles sech laang
amuséieren. Nee, essentiellement da musse mer, géif ech d'Development Charge an zwee Devis'en opsplécken, eemol ee Projectsmanagement, eemol ee Development. An ech erënneren drun, datt mer zwou, zwou Hallefdaagsplazen am Helpdesk a Support administratif ausschreiwe mussen, déi mer mat Arabien Fonden, Persounen, de préférence mat engem Refugee Hannergrond wéilte besetzen. Ech wëll just drop hiweisen, wéi dat muss nach encadréiert ginn. Mir sollen net eleng werkelen. De Virdeel ass, mir kënnen während hirer Aarbechtszäit kënnen mer se a Lëtzebuergesch Course schécken, déi subventionéiert ginn, a mir kënnen deene Leit och eng Perspektiv, zumindest fir déi nächst dräi Joer, op deem Poste bidden, wann all Joer géif de Projet verlängert ginn, wat u sech Wa mer eis Kennzuelen erreechen, déi mer eis selwer gesat hunn, dierft d'Maart da sinn. Des Weidere brauche mer natierlech haut fräiwëlleg, also bénévol, Multiplikatoren an den eenzelnen Accueilsinfrastrukturen. Mee dat misste mer u sech doduerch packen, datt mer zwee arabesproocheg Kandidaten a Kandidatinnen Kéinten hei ee sëtzen. Jo. Dat war elo e bëssen den, also dat eleng ass schonn e Projet, deen eng gewëssen Envergure huet an och e bëssenen

Gutt, wann der keng Froen, Umierkungen, Remarken méi ginn, da géife mer weiderkommen zum Top 4, am Fong ass dat de Parc Emmi. Jo, ma mir ass opgefall, wéi ech d'E-Mail-Adressen an den neie Plugin eragelueden hunn, dass dat dann net de leschte Stand war. Dat wat elo am CBCRM steet vu Memberen, an et wäerten ongeféier 10, wann net esouguer 16 Membere feelen, déi an deene leschte 6 Méint dobäi komm sinn, fir déi ech elo eng Kéier d'Bezierker drun erënneren, fir dann déi Memberen nodréiglech anzedroen. Déi Memberen, déi ech matkritt hunn, déi iwwer den Internet bezilt erakomm sinn, déi sinn och alleguerten an enger Excelsdatei. Dat heescht, déi kënnt Der siche goen. Mee do sinn der awer nach, wéi ech matkritt hunn, op Braderien Member ginn. Vun deenen weess ech awer nach näischt. Do misst dann de Süde wëssen, wat e se domadder maachen.

Net nëmme well mer et selwer verpennt hunn, mee och well ech mengen, datt mer fir déi Leit, déi den 13., 14., de 14., 15. hei sinn, datt do sécher an engem entspaanten Kader wäert eppes gi ronderëm owes ze grillen oder datt mer do eppes maachen, well Leit, déi sech an deenen zwee Deeg Workshop engagéieren, eppes bréngt. An ech mengen net, datt mer nach sollten en grousst Summerfest soss maachen. Meng perséinlech Meenung. Wann elo een do aner Meenung ass, kann en dat gären. Mir haten déi jo iergendwann eng Kéier ugeduecht, och fir d'politesch Rentrée eng Kéier mat de Journalisten, mee bon.

Also, zur Erënnerung, de 14 a 15 August wäerte mer zwee Deeg laang zwou Dammen hei hunn, déi eis hëllefen, eis besser opzestelle fir d'Zukunft, besser Fundraising ze maachen, eis Strategie ze definéieren. De Produit vun där Aarbecht ass herno e Rapport, deen eis hëlleft, Punkten unzeschwätzen, a wou mer da wëlle kënne mer och nach Implementatiounshëllef eis akafen, mee dat maache mer da vum Rapport ofhängeg.

An se fléien duerno op Tel Aviv zum Beispill. Also. Jo, nee, dat ass gutt, et si keng vun dem Deeg genommen.
Just fir dat. Jo, wichteg ass, si sinn, also si sinn am Ganze véier Deeg do. Se kommen den 13 un, se fléien den 16 fort. Et ass awer elo ze kucken, den 13 an de 16, wéi vill Stonne mer do genau hunn, ass nach e bëssen am Flou. Ech mengen, se kommen, ech mengen et kënnt.

e puer One on One'en ze plazéieren, déi vu Leit wierklech, déi déi spezifesch wëlle mat hinne schwätzen, scho kënne schwätzen, datt mer kënnen dann den Dag drop wierklech gutt an de Workshop starten an dann eben de leschten Dag eventuell nach e puer Ofschlossgespréicher hunn. D'Zil war esou, firwat hunn ech de 14., 15. ausgewielt, dat hat eppes mat Congéen ze dinn, muss kee Congé huelen, fir dobäi kënnen ze sinn, well do de Feierdag fält. Ech weess, datt et fir verschidde Leit esou ass, datt se op deene Feierdeeg sech Congé geholl hunn, fir an d'Vakanz ze goen. Dat ass och ok, mee d'Idee war wierklech, a huet bei si an de Planning gepasst an, b huet et, huet et mengen ech gutt sech mat de Congésdeeg gemaach, datt kee muss fir d'Partei do ronn zousätzlech Congé huelen u sech, dat ass einfach d'Iddi. Ech wäert se héchstwahrscheinlech an engem Hotel an der Stad ënnerbréngen, well eis Assistante administrative do d'Proprietäre kennt. wat eng jonk Koppel ass, déi do de Weekend do muss an der Stad hunn, wann do, wann déi eis e korrekte Präis maachen, da kënne mer se do ënnerbréngen, da kënne se ze Fouss an der Stad sinn, kënne mer se och do iwwerall treffen a vu do fiert och de Bus direkt fort op der Schellesgare fir heihinner, voire mir ginn se mam Auto sichen.

Ass abseits vum Rapport iergendeppes geplangt à la streaming, recording oder esou?
Also mir wäerten et fir den interne Gebrauch wahrscheinlech recorden. Ech wëll et awer net streamen. Also et ass definitiv eng Aarbechtssëtzung fir sech ze verbesseren, eng Workshop an net en

Jo, mir wäerten zwee Deeg Workshoppen hunn. Dat wäerten zwee heavy Deeg si fir déi, déi dobäi sinn. Ech géif mech freeë souvill wéi méiglech Leit dobäi ze hunn. Dat heescht, kuckt och fir an ärem Ëmfeld nach eng Kéier Werbung dofir ze maachen, bei Kollegen, déi och an der Partei sinn. Et ass parteiëffentlech, also mir wäre frou souvill wéi méiglech Leit

Ech wollt awer u sech waarde mam Newsletter bis ech eng preliminären Agenda hunn, datt ech de Leit ka soen, ok Fundraising ass mëttes a moies maache mer dat. Also ech ginn dovun aus, no deem wat mer um Telefon gesot huet d'Christina, datt mer wahrscheinlech den éischten Dag domadder verbréngen d'Selbstbild vun der Partei ze kucken, wat sinn eis elektoral Ziler, firwat gëtt et eis, firwat brauch et eis, all déi bësse méi Tricky Froen, déi och, wou et gefrot huet, Hutt Der dann do e Konsens dozou? Wou ech oft sou misste soen, ech hunn d'Gefill, mir hunn en implizitte Konsens, awer net sécher, datt mer en explizitte Konsens zu villem hunn, grad wa mer de Wahlprogramm kucken, wou mer Saachen drastoen, déi warscheinlech net emol en implizitte Konsens méi duerstellen. Dat sollte mer Dofir eis wierklech do déi Sonden huelen an eis déi Fro stellen, och wat sinn eis Wahlziler, wat bedeit dat u Stëmmen a wou fanne mer déi Stëmmen, wie sinn eis Zilgruppen, wou fanne mer déi Zilgruppen a wéi kënnen déi Zilgruppen eis hëllefen. Ech denken, datt do och zum Beispill ee wéi de Claude sécherlech hëllefräich wär, wann en do ass, vue datt en déi ganz Analys gemaach huet an sech awer opféiert, well e keng offiziell Invitatioun kritt hätt. Dann. Na? Gutt. Ehm. Grunze geet hei zu duer. Ehm. Fir de Rescht, ehm, huet iergendeen, also ech wär frou wann Leit déi mengen se kéinten eppes bäidroen an den nächsten zwou Woche kéinten e Skype-Call mam Christina ausmaachen fir am Virfeld enker iwwert dat Ganzt ze schwätzen. Grad Leit, déi vläit net déi zwee Deeg ganz do kënne sinn, fir einfach verschidde Saachen ofzeklären. Ween kann ech do opschreiwen? Also ech hat do schonn un e puer Leit geduet, essentiellement mol als éischt déi benannte Posten am Präsidium, dat heescht de Sven, de Ben an den Andy. Ech hat awer och dobäi un Leit wéi de Gerry zum Beispill geduet.

Ech sinn hei net de Consultant dës Kéier, dat heesch ech hale mech aus dem Prozess esou wäit eraus wéi et geet, dass si stelle Froen. Okay, si stelle Froen. An Dir äntwerte drop.
Okay.
Et geet och drëm fir interperséinlech Froen ze beäntwerten, strukturell Froen, wat sinn eis Ziler, wat.

Alternativ kann ech och einfach soen, dir schéckt mir eng E-Mail. Dat ass vläicht och méi einfach. Also schéckt mir einfach an ech giff eng kuerz Mail, datt der domadder averstanen sidd. Et soll do kee sech forcéiert fillen, et soll keen d'Gefill hunn, e misst dat maachen, et soll awer och keen sech ausgeschloss fillen. Wann iergendeen do ass, dee mengt, en hätt eppes ze soen, da soll en dat wannechlief maachen. Mir gi genuch Geld fir deen Exercice aus. Et ass net, fir elo net matzemaachen an da sech a sechs Méint un de Kapp ze faassen an d'Hoer auszerappen an ze soen, Hätte mer dat deemools mol beschlossen. An dann schécken ech him dat weider an dann geet dat. An deem Kader huet iergend ee vläit Ideeë wat mer als kulturelle Programm ronderëm kéinte maachen. Sollte maachen, wa se do sinn. Ech denken do haaptsächlech un de Räizegedde wa se ukommen. Dat ass samsdes mëttes.
Mengs du touristesch oder esou? Jo, touristesch fir sech am klenge Krees kennenzeléieren an. Picardie. Fir Leit déi do sinn, nee en nee ech ginn net mat deenen op de Picardie. Also ech wäert héchstwahrscheinlech mat hinnen an d'Stad goen an e kuerzen Tour, den üblech Sightseeing Tour duerch d'Stad. Ech wäert och mat hinnen iesse goen nom, soubal se ukommen. Wann se dann d'Hotel féieren, mat hinnen iesse goen an dann, ech wär awer ganz frou wann do e bëssen Ënnerstëtzung wär, well ech mengen ech kréien doheem en déckt Faass gemaach wann ech 4 Deeg net doheem sinn. Dat heescht wa Leit bereet wären Fuerdéngschter während deem Weekend ze iwwerhuelen, an se vläicht vum Hotel sichen ze fueren a se ze brénge respektiv op de Flughafen ze féieren Dënschdes, da wär ech deen net ofgeneegt. Jerry, Well et do no engem Freideg méi. Gutt, dat fir iech dann mol bëssen food for your thoughts an dann kënnt der jo iech per Mail, Messenger, Telefon, Telepathie, Gedankenkontroll, Chemtrails bei mir mellen. An d'Äerd ass flaach.

An dat soll ech net nëmme sou als Fëllwuert. Mir hate lo beim viregte Punkt eng Kéier lues iwwer Konsens an intern wéi extern geschwat, an do huet sech eben emol tatsächlech erausgestallt, datt a villerlee Hinsicht kee Konsens herrscht. An do ass eben diskutéiert ginn, an dat ass gutt, well inhaltlech Diskussioune feelen e bëssen. Dat ass dat, wat vu villerlee Säiten hier bemängelt ginn ass. Ech wëll nach keng groussaarteg Konsequenzen, also keng groussaarteg Konsequenzen inhaltlecher Natur dorauser zéien, giff allerdings déi inhaltlech Konsequenz zéien, datt mer net ganz fäerdeg gi sinn an dowéinst den 8 August um 7 Auer als Fortsetzungsdiskussionsowend festsetzen. Dann hätt mer nämlech de Rapport am Laf vun der nächster Woch prett fir

Merci, sehr gut. An den Input war räichhalteg, d'Diskussioun war zivil an inhaltlecher Natur, wat ganz gutt war. An wien sech wëll, ka sech och eng Kéier alleguerten déi Saachen eng Kéier ukucken, déi mer do zesumme gewurschtelt hunn. D'Spaghetti Trains si vu mir gemaach ginn. An jo. D'Diskussioun ass op Comdata op Youtube ze fannen. De Rapport kënnt innerhalb vun der nächster, vun dëser Woch, wat den éischten Deel ugeet. An da kucken ech, mir mussen eis generell mol eng Kéier iwwerleeën, wéi mer alleguer déi Rapporten emol eng Kéier inhaltlech verschaffen. Dat ass och esou eng Saach, déi ugeschwat ginn ass, well ech maachen zwar Rapporte fir eis Diskussiounsgruppen, da An déi ginn och op de Wiki gesat, mee de Follow-up dozou ass, ëm en Adjektiv ze benotzen, inexistent.
Nier inexistent.
Jo, vun dohier, jo. Wann den Aachen eis passt, da giff ech dat esou androen, ne? Da wär der elo fir den Newsletter scho notéiert, soufern de dës Woch nach net eraus ass.
Genau.

Mee dat wier jo nees Quake, gell? Dat ass jo kee Klasse wou jiddereen sech da PDFen ausprinten kann. Jo, dat war mer awer och schonn iergendwou opgaangen.
Ech hunn den Terme einfach benotzt, well mir deen eng Kéier deemools gesot hunn, wéi mir zu Ettelbréck de Stand ofgebaut hunn. Mir ass et awer wurscht, wéi dat heescht.

Bibel, Fibel, Koran, Tora, wat och ëmmer, iwwertitelt E Club mat Responsabilitéiten, Member an der EU ze si bréngt vill Guddes. Länner, déi virun manner wéi 25 Joer nach an engem kommunistesche System festhungen, sinn elo demokratesch Staate mat fonctionnéierenden Ekonomien. Mee natierlech dierf net egal wat fir ee Land an der Europäescher Unioun matmaachen. D'Piratepartei seet kloer, datt nëmme Länner vollwäertege Member kënne ginn, déi d'Kopenhagener Krittären erfëllen. Bei all eventueller Verhandlung mussen d'Themen Mënscherechter, Rechtsstaatlechkeet an d'Garantie vun alle Grondfräiheeten, déi bei ons an der EU gëllen, zefriddestellend gekläert sinn, éier richteg Verhandlungen ufänke kënnen. Dës Theme si fir eis Piraten net verhandelbar. D'Europäesch Unioun ass kee Menü, wou een à la carte wiele kann, u wat ee sech hale wëll a u wat net. Wow, dat war esouguer op de Brexit applicabel. Tierkei, Mir sinn net grondsätzlech géint en Tierkei-Bäitrëtt, mee am Moment sinn elementar Grondrechtfroen do nach laang net gekläert. Mir begréissen awer Ustrengunge säitens der EU fir tierkesch Bierger beim Kläre vun dëse Froen ze ënnerstëtzen. Donieft huet d'Tierkei e Grenzkonflikt mat der EU op Zypern. Erkennen hire Genozid un den Armenier nach ëmmer net voll un, d'Grenz zum Iran ass e Polverfaass an d'Problematik mat de Kurden ass och nach net geléist. D'Piratepartei seet den Tierken, datt si als éischt d'Bedéngung vun engem Memberstaat erfëlle muss, éier deen iwwer weider Detailfroen zum Bäitrëtt verhandele kann.

Muss mindestens ee Rezept fir Rum dran hun. Fir de Rescht cool Idee, wann ech Biff, maacht alleguerte mat an setzt är Froen an dem Andy säin Pad. Virun allem och an der Hinsiicht, wat Dir zwar vläit wësst, wat awer vläit net jidderee weess, deen eng Batterie opbaue geet. Esou elementar Saache wéi, Wat brauch ech als Packinglist fir eng Batterie?

Soss méi een In, also dat doen ass inhaltlech, he, also wann een dee sech beschwéiert mir géifen net inhaltlech schaffen, dee soll sech beim Andy mellen, dee ka gären hëllefen un der, um Pirates Cookbook mat ze schaffen. Ähm, jo.
Ech hun iwwerens nach eng Säitewand a Gewiichter fonnt bei mir an der Garage. Wéi déi dohinner komm si weess ech net, mee ech hun déi mol. Ech mengen de Rescht feelt am Moment awer nach. Nee, dat läit am Süden. Mee dat ass ok, dat weess ech weess wou et läit. Dat ass dat berouegt mech mental ze wëssen wou et läit. Mee wa sou Saachen optauchen, wou ech net méi weess, wéi se dohi komm sinn, dat mécht mer méi Suergen, well ech weess net, wéi déi och dohinner kommen. Mee et ass och egal. Gutt. Soss eppes? Soss nach vläicht eppes, dat an den Newsletter nach kann. Wéi gesäit et mat deem Oktoberfest-Gedöns aus?

A mir hunn e separaten Agang, eng separat Terrass a VIP-Toiletten, wat bedeit, datt et a méi séier bäikënnt a b se manner rëffeg sinn. Wann ech dohinner ginn, da wéinstens Samsdi. Wann also nach ee wëllt.

Wann ech dann nach eng Kéier kann zu engem méi seriöen Thema iwwerkommen. Also, geplangt wär, vu Sonndes géife mer um 9 Auer ufänken, vun 9 bis hallwer 10 wär Pre-Meeting mat mir a mat engem Core-Team, hunn se geschriwwen, dat heescht vläicht mat zwee, dräi anere Leit, déi do sinn. Dann 9 Auer 30 bis 10 Auer 30 Welcome and Introductions.

Si hu 45 Minutte virgesinn, Ist dies offside oder onside? Ech géif et dann onside maachen an einfach Catering komme loossen. Dat heescht, da musse mer net kommen. Dann bis 14 Auer 30 weider Strategic Planning, dat heescht alles wat nach net fäerdeg ass. An dann vu 14.30 bis 16.30 Message Development, e Coffee Break.

An dann annerhallef Stonn Making the Ask, Fundraising Pitch Training, 16.30 bis 16.45 Break, an dann e Wrap Up vun enger Stonn a 15 Minutten. Si hätte gären dat Ganzt am U-Shape, dat heescht, datt d'Leit kënnen op ongeféier esou e misst u sech och goen, hänkt dovun of wéivill Leit do sinn, soss musse mer dat am Sall net dru man.

Also hu mer deen, deen aus deenen zwee Deeg erausgeet, mengen ech, deen huet d'Dröhnung ofkritt. Ech kann do, jo, soll ech dat zesummentässelen? Also ech géif soen, schreif einfach op, den éischten Dag ass Strategy a Communication an den zweeten Dag ass Fundraising. Dat heescht, fir Leit, déi wierklech just fir d'Strategie wëlle kommen, déi kënnten der ént kommen an déi kënnen der zwee musse se net kommen. Ech wär awer natierlech frou, wa se den zweeten Dag kënnen. Wéi wëlle mer enke Dag ént? Ass Strategy and Communications an den zweeten Dag ass Fundraising.

Also ech erënneren dann nach eng Kéier dru, vum 14 bis de 15 blockt iech déi zwee Deeg einfach ganz am Kalenner, da sidd der roueg.